abagore baitu b'eizooba eri, omuzaire waitu, honourable kansara n'omukazi waawe na niwagira n'omukazi we bakamubeeka egi mwena, my colleague honourable member of parliament aha bwa Nyabushozi honourable Wilson, chairman LC five na district councillors abari aha, ba chairpersons b'entebe ya kashatu. Siniya Civil Servants twinemu ba Engineer, twinemu Principal Allan Kagaba ahabw'ambarira, abebembezi mwena, enju y'ekanisa ba Canons abari aha, mukuru w'abakuristaayo, abaitu ab'obureeberezi obwa North Ankole, abashwezi, abu nyine nabo obuzaare abu nampikire kwija nabo, abataahi b'obugyenyi bagyenzi bangye, Amahema kuri agaakuba gari aha, naataaha mureeta abamwe tinaabareeba gye, abantu ba nkongooro, abantu ba Rwebishuri, abantu ba Sanga, abantu ba Kiruhura, abariisa, ahabw'okuba egi ensi yaitu, economy yaitu n'okuriisa n'okuhinga, abihingi, abashuubuzi, buri omwe weena nk'oku yaija aha, abeebembezi b'abakyara bari aha, buri. nk'oku Ruhanga yaamureeta. Mukama asiimwe. Eiziina ndi Jovans Rwenduuru, twine obusingye. Ku nkuba ndi aha ngamba n'erya My Father ahabw'okuba nimumumanya obu twakira. Ahabw'akaruuru kaanyu n'ahabw'embabazi za Ruhanga, mpemba owa Paramenti omukazi aha bwa Kiruhura Disiturikiti. Ntakagiire mu rubingyi ninyenda kusiima Sanga mbwenu kansara wankwasize omuzindaaro ogu. Sanga ekanzaara, Sanga yankuza, Sanga nagikorera kumara emyaka ikumi na gumwe yancuutsya nenta omu paramenti. Mwebare abanyasanga. Abaaruga owaitu Nyabushozi, Eria eya kuriya, eya Kinoni na Kenshunga. Aha niho mbaire nindaba ninza kukora. Aha nkoreireho obwa tawuni kiraka kumara omwaka ikumi n'ogu na gumwe kwonka bandongoire pasentegi egiri ya kyenda na ibiri naaza omu paramenti. Mwebare pasentegi y'amaani. N'abandi bakampa akaruuru kwonka ah'okukorera nooba otindiho munonga. Nimbasiima abanyasanga abatarareebire ebi naakozire obundi ebyabaire bitahikire nk'omuntu ahabw'okuba tariho muntu obaigana aha zindi. Kwonka mukaanyemereraho bakibuuza ngu owaabo owaabo ekaijo aine paasentegi ya makumi mwenda. Mwebare. Ninsiima omwishiki. Nyowe nka memba owa paramenti omukazi, omwishiki ogu eriizooba yaanyweisaga oru. Mbwenu abakazi tumumuteerire omu ngaro. Aga Ruhanga ogu ka n'omwoga gwaitu? Omwishiki manya ku akushwerwa aba yaakora eki abakazi bahikire kukora. Mbwenu kandi aha saidi yangye nka memba owa paramenti omukazi, ogwo nimba naataho ka makisi nimba yampeereza makisi. Eriizooba nyine emirimo mingi ka ngambe amazima. Omuka naarugamu shaaha emwe naanye n'abaayunura twanturambura enguuto ya Kashwa, Ruhumbo, Kashongi Road. Twahingura twayetooroora enguuto ezo zoona n'abaayunura nibenda kugikora kooransi. Kwonka Ruhanga yampeereza omugisha eshaaha ezi naatungaho n'omwanya gw'okuhika aha. Mbwenu ninkisiimira Ruhanga. Hona reba ogwaba omugisha. Obumwe nitugyezaho twenda kwija kwonka turemwa. Reba obugyenyi bwa Alex bube buri hariya bwaturema. Nyowe bukandema. Kandi nkaba ninkikunda nimukimanya. Kwonka Ruhanga kukuhereza akanya okaija nkaha nkezi eshaha. Nakisiimira Ruhanga nyowe nagira ngu obugyenyi ninshanga bwarigiremu nti kwonka kasita bu ndashangyeho nimbaramutsya. Nyowe ogwangye omutima guba furi nobu nkuramutsya bashatu nimba naramutsya ku nkubashangaho nkoku nabashangaho nimbaramutsya ahabwokuba omutima nimwo eri. Mbwenu nasiima Ruhanga. Nyenda kusiima ho nareeba orwehoda. Emyaka egi eyi namazire ndi town clerk kandi akamara akagimara ari district councillor. Mbwenu yebare ahabw'okuba amashomero gakakora grade tukwine omu leadership yaitu. Tukatandika twine abaana munaana omu first grade kwonka ku nabaire ninyanjura twayanjura abaana. makumi ashatu na munaana omu fasiti gureedi, kwonka ebyo nkabikora nawe na, na, na, na, na meeya w'ekicweka eki. Mbwenu ninkusiima ahabwa gureedi ei twatsigire esanga. Niinyenda kukusiima ahabw'enguuto ezi twakozire, harimu n'obutindo. Ebyo byona tukabikora turi hamwe. Kandi niinyenda kukusiima iwe na, na meeya, kuri noogira ngu tukahakanira aha munonga. Obundi ebintu by'abantu tukaba nitubiita, mbwenu abeebembezi ku bakwatanisa, ensi eraara gye. Nambwenu mutushabire, ebi twabaraganiise omu bwire bwangye nyowe na Honarebo Wilson tubihikirize tukwatanise ahabw'okuba twa tutakwatanise omwe yagarura oku ondijo yata oku, abantu nibafwerwa entunguuka. Kwonka nitubaraganisa ngu titwine eki turi kufa kyona, nitutekwa kukwatanisa ahabw'entunguuka ya Kiruhuura. Kiruhuura egumizemu omu maisho nka first district. Ninyenda kubagambiraho kakye aha bya gavumenti. Bikye, tinkuza gamba bingi. Ninza kugamba ahari education abaana buhumurikire. Chairman Mukago n'omujurizi wangye. Nyowe mwabazi otugiire omu mashomero ashatu. Ijo, amashomero ashatu agu tugiiremu tushangire enrollment eyeyongyeire. Mbwenu abaana enamba y'abaana hariho abaabaire baine abaana magana ashatu tushangire baine abaana rukaaga. Abo abaabaire baine abaana magana abiri tushangire bari omu baana bina. Mbwenu enrollment y'abaana omu disiturikiti eyeyongyeire. So nikimanyisa ngu itwe nka gavumenti tuhikire kutamu amaani tukareeba ngu twareeba ngu twayongyera aha bizimbe, twayongyera aha maizi aha mashomero, twayongyera aha mashanyarazi. Mbwenu egyo ni observation yaitu. Nituza kukwatanisa kureeba ngu obuheereza bwahika abantu ahabw'okuba abantu bateereize abaana. Nimbasiima okwiha abaana omu mashomero ga hare. Mukabagarura. Kwonka eki nkubaraganisa, niinyenda ngu tukwatanise, tukwatanise n'abashomesa na ba head teacher, Kiruhura district ekore first grades. Egyo niyo target. Eky'aha muheru tinkwenda kutuuraho. Mbwenu nyowe ahu nkuza tinkukora kihango kwonka ninkoraho kakye. Mbwenu ku naaniinyija naaraba aha ishomero ryaitu. Eri ishomero nitumanya ahu twariihire. Nimumanya ou ryatwarwa omuyaga bakenda kuritwitira? Turaire turyombekire omuyaga gwaija gwaritwara. Mbwenu eishomero eri nabareetera amabaati igana. Ka ndekere aho ahabw'obwire. Honareebo Rwehoda wahiirwa okushwererwa Obadia. Obadia n'omuntu. Habaho omuntu. Kandi aine omukazi otebeekaine w'omuntu. Omukazi wa Obadiya ni maawe wentu. Nambwenu omu mazima agaruga omu byabihikire nanhikire kuja na bariya kushwera. Kwonka omutima gwangira ngu eri izooba, n'obu nkuba ndi owa Rwehoda, hoona bariya n'abaitu nabo nimbagambaho. Mbwenu mwebare nimwe kushwera owa Rwehoda n'omukazi we n'abaabo. Mwebare munonga. N'ebyo byona, baana mwe, Ruhanga abampeere obushwere bw'obusingye. Mukama asiimwe.